Magodu a mangwe a mo teng ga matlo a rona. Re tshwanetse go ema ka maoto re kanole sehuba o ntshe legodu mo teng ga ntlo. Ke mapodisa a re senyetsa a utswa. Ke balemirui jaaka rona ba re utswela. maloba modisa a ka o rekisitse dikolojane tsa ka tse 13 nna ke robetse ke le mo phateng tse di mogote yaanong ke botlhoko tota re tseelwa mmidi o tseiwa ka bodipa ba o rekisa mo motseng o rekiwa le ke baagisani ba rona ha re ya ko mapodising bangwe ba re ra ba re re lemela mmidi ka ntlha ya gore re a itse gore wa go tswiwa le jaanong jaana jaaka ke bua le wena yana rra la o ka ko re gronto ga o kwa kry-a lepantiti la leruo lepantiti la stock safety ga o kwa le kry-a ko re gronto le yaka ke bua le wena yana ee dilo tso tsotlhe ke tsone tse di re supetsang gore magodu a ja le mapodisi yaanong se se diragalang yaanong ke gore masaka a tswalwa ka ntlha ya bogodu a tswalwang o feleletsa e le gore yaanong ke a ipotsa gore batho ba rona ba ga iphedisa ka eng Balemirui ba sedika se ngaka Modiri Molema mo Nomahikeng ba tlhakane ditlhogo, ba papa, ba mo lehihing, ga ba itse gore ba lebe kae. E le ha ba dumela gore kete jaanong ba tseneletswe ke nakedi ya moroba. Ba re ba nna ba gopotse mahoko a Motswana go tswa ko galowe a reng kana moloi ga a na mmala. Mme go ya ka bone balemirui ba, ba re ba tiile mooko gore go mongwe yo o ba tlhorontshitseng ka go ba utswela leruo le dijalo mo masimong. Ba re ba opisiwa tlhogo ke gore a go utswa badisa kgotsa mapodisi a mme a ke batho hela ba motse kgotsa ke bone beng ba leruo bone ba ba a utswelana. Mogwanto o ke wa go lelela kwa pusong ya porofense gore gongwe e ka ba tlhaga thuso. Mogwanto wa rona ke wa kagiso, ga re mo ntweng. Jaanong ga re tswa ga re ya kwa, re tsamaya ka kagiso, ga re kgotlhane le ope. O se ka wa itlhela o gatile ope dikgontse. viva somas viva um re lapile ke bogodu jwa leruo ka kakaretso le boru- le bogodu jwa mmidi disono bolomo gotlhe batho ba re utlwela sengwe le sengwe a o pudi a o ntšanyana ba a tsaya ebile a sele ba utswa ba a tsaya ba tsaya ka bodipata di salang ba a di bolaya mme ba sa tlhaloganye gore re leka go tiisa moruo wa naga gore re tlise dijo mo tafoling ya botlhe ba ba ba ba tshelang le rona mo nageng ya re ra ikuela re le balemirui gore mopirimiri wa rona puso ya rona ya bokone bophirima ba tseye dikgato tse di re sireletsang gore re seka ra nna le matshwenyego ape ka go rua gompieno bana ba rona ba tshaba go rua ka ntate ya bogodu Mme re rerehela re re re kopa thuso gore re kgone re tswelele go ya pele ka go rua ga rona le go lema gore go nne le temo, go nne le temothuo, re nne le diphologolo tse re di rekisang. Kana sorse, kgomo, ke banka ya Motswana. Ke teng mo re ipeelang madi gone mo go tloga ko ga loe. Jaanong re kopa gore selo seo se tswelele hela jalo re nne le protection as, as, as farmers. Ra kopa mo pusong ya rona ya Bokone Bophirima gore ba re neele tsebe ba re thuse. Dikeisi tse dingwe di a nyelela bagaetsho, didokete di a nyelela ka gonne mapodisi ba na le letsogo mo selong se. Mme ne re re puso ya rona e utolole sentlhaga se sa bogodu ba ntshe di Mapodisi a a senyegileng ba maloba ba ntshiwe mo go ba ba siameng. Ra leboga. Maatla! Maatla! A maatla! Maatla! Power! Viva farmers! Viva! Viva balemirui! Viva! Viva balemirui! Viva!

um ke tsone diutshana tse re tshelang ka tsone dikgomo le dipodi mme dipodi matsatsi a di jewa go eta k f c di jewa go eta k f c mme ke magodu motho a se na le lesaka a se na le mosotelo mare o itlhele a pegile vene e tletse ela after two days o dule gape gore a tlo go senya yaanong ra re enough is enough bagaetso re le ba kgomodimo a gae le baruri ba bangwe re lapile ka maruru ka mahulo a dikgomo ka maruru ka magodu a dikgomo a re ba itseng re ruile dikgomo le dipodi puso ya re re careless jaaka ba bua sekgwa sa bone mme ga re careless ka gore o kakela dikgomo ka moswa o sa go ikela ditso mo lesakeng gompieno ga e sa kgole ba di tsaga dikoloi di tshela ba di tlhaba ba di kgaola mesiga ba di tsela mo marakeng gore ba di tlhabela ka morago ga lesaka ba ba di laisa ka di-ranger di ara stenbeke di ya gauteng jaanong re re ra re le rona re le bomme re ema ka maoto go sapota mokgatlho wa o o kgalemelang bogodu gore re lapile ke magodu a magodu a tshwarwe um re re re re re tlo go emelela kgang e ya bogodu go fitlhelela ya bokhutlhong re tlo go ema borre ba mapodise nokeng re le bomme magodu a mangwe a mo teng ga matlo a rona re tshwanetse go ema ka maoto re kanole sehuba o ntshe legodu mo teng ga ntlo ke humanegisitswe ke magodu ee ke humanegisitswe ke magodu a tsetse ee go ne go na le mosimane ko tsetse go te inoko o ne a thiba kgomo tsa ka di le seventeen ee morago ka e ripota mo mapodising ya felelang mo phegong morago a tla go thiba kgomo tsa ka di le twelve pele sana di le eight le kgomo tse dinamaga di le four ka e reporta mo mapodising ya fela se se ne se mmakatsa ke gore case e nngwe le nngwe motho a ko o ne a kry-a beile mare a utlwa beke le beke mare a kry-a beile a bo go direga gore a tseye dipodi tsa ka di le twenty eight a ntlogelele twenty five go bo go direga gore gape a tsamaye o tsamaile motho o gayo mo lehatsheng go diregetse gore ngwana a gagwe a ye go thiba a thibe kgomo tsa ka di le eight ke tswa go tsaya tse- tse- tse- tse- tse tharo ko tsetse ke ditlela di kgaotswe mesia ya ba ntsetse diputi tsa dibureboko di le 22 ga ba sena go di tsaya ka be ke a fetega ke be ke heleletsa ke le ko sepatela ha ke le ko sepatela ne ke tshela ka drip ha ke tshela ka drip ke gone ke reng ke nna botoka jaaka o mpona yana ba ga etsho bogodu bo ke tlhoba boroko e leng gore o ka heleletsa le loso le go tsena ka gore sengwe sengwe se o se simololang wa bo se simololela gore o itshedise ka sone mme ka baka la bogodu jo re palelwa ke gore re ka tsweletsa ra itshedisa ke challenge e nngwe e serious e nngwe e serious e leng gore re tlhoka go thusiwa as crop farmers re tlhoka go ema re eme ka maoto ga e affecte rona hela ba cropo ba ba ruileng le bone ba leruo e re affecta thata ga se mapodisi otlhe a a leng moo mare o kgobega marapo o ya ko mothong wa go kopa thuso o tla ka evidence o tla le ka motho o go utsweditseng a ba go bolelela gore wena o lemelang mmidi re itemogela bogodu bo bo ileng kwa godimo mo e leng gore ga e sa tlhole e le bogodu bo e leng gore ke ngwana wa next door o tsang dilo re dila ka syndicate mo re leng teng hence re batla thuso mo pusong ya rona bana ba magodu a dirisa bana ba rona bana high unemployment e ko godimo mo e leng gore bana ba rona ke bone ba targetiwang gore ba kgone go utswa dilo ba tsene mo masakeng ba utswele di-syndicate bomme a re emeng ka dinao a re se ka ra tshaba sera ga re tshaba sera re se ga maatla ra re bogodu bofele mo masakeng a rona ba se ka tlhola ba tsena re a lwala leruong le go bolaya ka pelo ga re sa tlhole re itse gore re ko pele gore re kae ke sone se re kopang thuso ya eh, puso ya rona gore e eme ka maoto e re thuse e re thuse re tshepetse mo go yone because magodu ano a yaanong ga e le di-syndicate ba bangwe ba tsamaya le ka dithunya mo teng mo ba, ba, ba, ba, tsena, ba setse yaanong ba tsaya ga ba sa tlhole ba utlwa ke ne ka tseelwa dinku and then bosgodi bona sa simolola ko tshimologong cause le papa ka ba kile ba mo tseela dikgomo tsa gagwe so bogodi bo re affectile in a way ya gore re thusa bana ke re tsenya bana dikolo ka selo ka tsone dikgomo tsena le rona re ithusa ka tsone so in value re ka re magodu ba re senyeditse thata thata thata re lebeletse fela mo pusong gore e kgone gore thusa re kgone go pick up fa ne re le teng ne re re bathong ba modimo a re direng sengwe ka loruo le le tsewang rona re le sokoletse re le sokoletse re ka difuru re ka matswai re ka dinalete tsa melemo ya gore di tlhajwe mme batho bone ba tsenenetse ba e seng tsa bone heish o itse motho o spenda thata motho o spenda thata ka madi a ko godimo um ga o utswediwa ke losi ra losa ee o bo sa tlhole yaanong o itse gore o simolole kae o bereke jang e le yone ra re le one ba tshwarwe a le bone ba tshware mapodisa ao ka gore a gona opo o kareng ga a itse gore lepodisa le le utswang ke mang ka gore ba utswa leruo la rona mo bofelong bo sa itse gore dikgetsi di heletse kae yaanong ba ba ntseng yalo le bone a ba suthe ba ye ko ba tlhoka tsebe botlhe ba tshwanetse go a teng ba nkutsweditse poo loruo le le kgagara mosadi ka lotlhe go a sweding kwa go a phatshima go a kae dikgomo tseo ke tsa poo ya me le poo ya teng ke ya me le a ra letsogo ka gale ra letsogo ke malomagwe monna wa ka poo eo ya gagweo ke a poo ya sakalame ee e utswilweng ba re itswela mmidi ko masimo ba o tsaya ba o rekisa mo toropong le ga o re o tsenya kgetsi ka gore utsweditswe mmidi o tla bo o botswa gore a mmidi o o itse jang gore ke mmidi wa gago and-e le ga o ya ko ko mapodising o ba bolelela ka bogodu jwa mmidi e nna bothata mo go rona ka gore go ta gore yanong ga re itse gore mmidi o re o lemang ko ofeng gape batho ba la ga o ba isitse ko police station o ba tshwarisitse ga ba kgone go tshwarwa lebaka re sa itse gore ke eng ga ba tshwere ba kry-a dibeili wena o le complainante ga o bolelelwe lebaka la beili e ba e fiwang re mo bothateng tota ene seo se re ama thata economically ka gore o fitlhele re lositse madi a go lema ga o ya go roba o fitlhele tšhelete o e berekisitse mole maybe plus minus o berekisitse bo hundred thousand ga o ya go roba mole o fitlhele o kry-a bo ma fifty thousand ka baka le la go la go utsiwa ga mmidi mo boemong jwa bomme ke kopa bomme gore re se ka ra fela maatla ka gore ee leruo ke lone le re godisang bana ba rona ka lone re godisitswe ka leruo mme re filwe boswa ke batsadi ba rona gore le rona re godise bana ba rona ba se ka ba fela maatla and ha re bona motho o utswitseng a re tlogele go ba loba a re ba ntsheng le bana ba rona mo teng ga ntlo o montsha e le gore ke legodu o ja le magodu a o ka senyediwa ke gone o tla tlhaloganyang seemo se re leng mo go sone go ya ka be gompieno re stopile sengwe le sengwe se ne re tshwanetse re se dire gore re tle mo matšheng um eh, di ka december eh, ke utswaditswe dikgomo di le eight um the past saturday they stole two cows of mine um the value ya tsone it's hundred and sixty six thousand five hundred rand mokhudutsamaga ke yo ba gaetsho ra itse gore ne re kopile gore go tle mo premiri lebaka legolo e le gore re kile ra romela gape memorandamo ko lefapheng le re morweng a le eteletseng pele ga ise re ne le dikarabo dipe mo memorandamong oo This memorandum also seeks to express our reservation about the Northwest Department of Community Safety and Transport Management's ability

ba re ngwana o sa leng o tshwale mo tharing sone se o bonang balemirui ba ba kgobokane fa ba tlile go golela mo pusong ya bone puso e thetsa ke rialo ke re tsela e ba e tsereng ke e ratile ga bona le nna ke na le bone ka gonne ba bone gore go na le gore ba itseele matsogo ba itseele molao mo matsogong ba tlo golela mo pusong gore yone e tle e ba thuse ka se ba llang ka sone ra selo segolo ke sone fela sa bogodu ba leruo mo mo areeng ya rona e se re tlhaloganyang ke gore modiri molema ga re na di-mine mine tsa rona ke lone leruo hmm. so go tshwanela ke gore re le somarele ebile re le tlhokomele ebile re re thuse magodu a re tlhasetseng ra re ke yone tota se re dirang gore be re lefa kajeko re tlile go llela mo go lona yaka e le lona bathati ba puso e le lona le laolang ba gaetshong ke ntse ke reeditse memorandum wa lona jaaka le o tlhalosa um re o ga bala gangwe le gape o bua ka corrupt police officials corrupt police sentence e nngwe le nngwe ke corrupt police official ke seo se ke se itemogetseng mapodisa a dirang ka stock theft bontsi jwa bone di a corrupt and ga ke bue because ke bua mo mmediyeng ke bua ka seo se ke se iponetseng ke dirile diimbiso ke tswa ko karolong ya taung ke tswa ko ko ga khunwana ko two ko taung selo se ke se itumeletse ba mphile maina a mapodisa ao ka ntla gore ba reetsong ga o ka ga tswalelwa go ntse gote batho ba ntse ba lela ba lela ba lela re sa tote kgang re tlhamaleng gore bothata ba rona ke jo maloba borre ba bangwe ba ko gae ko lefurusi ba tlile ba mpontsha case engwe ba re case e ke ya stock theft lepodisa le o e registerile jaaka case ya gender based violence o dirile ka bomo a gona lepodisa lepe go sa kgathalesege renke a gago a o constable a o major general a o general o romang motho wa go tlhalosetsa gore ke bogodu ba ga ke lebelela ke gender based violence monna mogolo wa modimo ga itse sepe ga o e lebelela case ele ga e fitlha ko prosecutioneng ga e fitlha ko go ba botšhotšhisi ga ke ka tswelela motšhotšhisi ga ananako wa bua gore no mare go fa go bua ka gender based violence gate mosadi o ketekile monna mogolo a re e ka re dikitso tse dikgomo wa e tsholola ba prosecution ga bana molato mme le bone gape ba prosecution go na le mapodisa ba ba dirang mmereko wa bone ke sa tlhaloganye gore ke costa setšhaba se sa modimo se yaanong re le utlwile bagetshwega ke romilwe ke tonakgolo o nthumile sentle ka ntlha gore kgang ya stock theft e wela mo go nna jaaka ke ikarabela mo sepodiseng ke nna ke tshwanetseng ke bone gore ke mekamekela jang le kganya ke tla ka boripana jo bo kgonegang kantoro ya ka ye go kopana le major general molefe o e leng ene acting provincial commissioner re kgone go nna fatshe ka ntlha gore stock theft ga nne ke ntsha dipalopalo tsa kotara e fetileng di bontsha gore northwest ke one ke a teke re number seven mo countryng ka stock theft bo e leng gore mo porofenseng stock theft ke bosenyi jo bo ko pele go di gaisa tsotlhe ke tlhalositse gore ga go fe tlhogo gore pounto e be e le ko lectenburg ga o tswediwa dikgomo o le ko gae o le ko lekgopung or o le ko moshaneng ga o le molemirui or o le modisa o simolola pele ka go batla kgomo three days

jaanong ka nako eo ga ntse o di batla dikgomo tsa gago di a tsamaya mapodisa ba ba corrupt ba re buang ka bone ba re sa iphitlhi ba batle ba setse ba kgona ebile le bone di-skit master tse ke buang ka tsone ene ke bua ke ikutlwa bagetso nako tsa teng di setse di nele jaanong ne re ba kopa re ba re tlhalosetsa gore goreng bogolo rona yaka lefapha re sa nne le di-skit tsa rona mo so- mo magaeng la re ka nna e le nngwe fela mo lefurutse e leng gore e gaufi ka bonako ga o sa bone dikgomo e kgona gore ga ba bangwe ba di batla ba bangwe ba go tlhola ko sekitseng gore a ga ise di-reporti ka gore di dula nako e ntsi monna mogolo kana mosadi mogolo a sa itse gore dikgomo tsa go di kana be ba tla ka mabaka gore di rekisitse di sena mong a tsone dilo tseo ke corruption e e diriwang ka bong magodu a leruo a dula a le sejaro ga ba thulamele bonolo Se ke puisano ya ba go belaelwa e ka tswa e le magodu a a neng a ipaakanyetsa go ya go tlhasela leruo. Okay ntate, okay ntate, okay ntate. Ya be ke na tlameha se ka ba fela, ga se go ka ga nka tse dinyane. Be ke na tlameha ga e fela. ebe fela ka nete re tshwere sakganyana motho o ko ya tlogo isimane mo kente ko fitlhe o motho o tshwaretse pedinyana moo o tshwaretse pedinyana e le tshima bona ba ntse a bua ne ntse ke bua nana tshima ba ntse re digobo di ngata ga ditshilo ka kwa ga ke rena o tsamaela golo ka mona ba ntse a dilo tsa tshima ba ntse re gomo ka ditshilo ka mona di ngata ebile di gobala mo segweng a di sa selwe Eh, tsone ka moo ke a tseba tse di tlhagang madibe di fula mo dithakong di tlhaga madibe di tla ka seporo so and bongata ba tsone a di na tshipi a di chisiwe tsa ka koo so wa bona ne re na le plek ya site ko morago ko dithakong ko mo re ka kalamisetsang teng e na go nna bonolo di nne gaufinyana re se ka sokola ka go kalamisa so ma re tla bona re etsa jwang ga di tloga ka moo di tla ka mo ga di na mongwe wa tsone di tla di le sekono re tla bona re etsa jwang so olo ena wa kena mo tshidiphu ya gago e itsane ke ne ke ra o kena jaaka re le difamara re tlile re tlisitse memorandama wa rona mme re utlwile se premier a a ntse a se bua ke ra letsogo la ga premier tota ka gore ga go atla ene ka sebele mme tota re re le balemirui ga ra itumelela gore ga ra kgona go bua le premier ka sebele ne re ratile go bona premier ka sebele gore re tle re bone dilo tsa rona di tswelela pele ka bosenyi bo bo kana-kana bo bo leng ka mo mafikeng mafikeng re a senyegelwa dikgaolo tse di bapileng le ko botswana re a senyegelwa tota ne re tlhoka gore ka re puso e ka ema ka maoto Memorandama o re o kwetseng ke tshepa o tla fitlhelela o mongwe le o mongwe eh a re the whole northwest ka gore di famara re le rotlhe re le batho ba northwest so ha re ka kry-a thuso re ka itumela um no re re lebogetse mafoko a ga mec morweng re mo utlwile thata um ebile re na le tshepo thata mo go ene gore o tla re thusa re le balemi re le difamara go lwantsha kgang e ya bogodu um re tshepa thata ka gore ke motho o mosa le ene o tlhalositse gore ke molemi um ke moru wa kgomo o golela mo tlase ga kgomo o tlhaloganya peini e e leng gore difamara ba lela ka yone e leng gore le rona re le balemi re lela ka yone so re na le tshepo e e tletseng thata gore o tla re thusa ntwae um o tla responda memorandum wa rona mo nakong e e sa fediseng pele re na le tshepo mo go mokhuduthamaga wa rona yo o mošwa ntate vesels morweng gore o tlile go mekamekana le kgang e ya bogodu jwa diruiwa ka re itse seruiwa e le eh, eh, itekanelo ya motswana le iphemelo ya motswana ga re bele e le sepe ra tshepa gore mokhuduthama ga o tlile go mekamekana le sepodisa sa rona se se nna- se se itshwenyang nko mo bogodung balemirui barui ba ba utswetsang ba bangwe bo skitmene diranara we are going to close all borders of ngaka moderemolama to make sure gore re lwa kgatlhanong le ntwa re tlo go mo ema sejaro re le bašwa ba ngaka modere molema ba mokgatlho wa african national congress ya ka romilwe ke rona mo ofising e ya um tshireletso ya baagi go mo gwetlha le go mo rotloetsa gore nkgonne ema ka dinao jaaka o le mokhuthamaga wa rona go thusa bagetso mo se ba se se ba se lebelabelang re re tile moko thata gore o- a ka re thusa mme tshepo ya rona e mo goreng re thusane le rona re le balemirui gore e se ka re seo sa me se utswitswe be se tliwa ko go wena o bo utlwa tlhwatlhwa teng e le ko tlase o bo o tlola o re seo se ke mphiwa o bo o se reka o sa batle ditsamaiso tsa sone sotlhe gore di tswa e tswa e le kae go iragalang ka yone mme re tsa gore a go ntse yalo go ka hela um bogodu ba leruo le ba um temo bo ka fokotsega bo ile bo ka hela jaaka ha moemedi wa ga mopremere mec vessels a na a bua a ira ditsholofetso tsa gore ba tlile go addressa mathata a balemirui ke na le tshepo e tletseng ga ke ise ke bone gore ba ka palelwa fela ba ka tsenya mo a dinameng ba dila thata bogolo jang ka uh, the elements tse di corrupt mo mapodising yaanong na ne re rialo re re tota ga bogodu bo ka fokotsega batho ba rona ba ka tshela gone yaanong ba targetile dipodi thata dipodi tsone ba tswala masaka le dikgomo ba di tsaya mme ke lla thata ka dipodi ka one batho ba rona ba kgona go phela ka go rua dipudi ba ba ko metseng ba e leng gore ba ke baagi ba metse ya rona so e ka se re re na le lefatshe jaaka dikgosi be re feleletsa e le gore le mafatshe a ga gona gore ka dirisetsa eng ka gonne leruo le ne re tshepile o le tla nna mo gone mafatshe a le a utswiwa jaanong go raya gore ga o ntse ko motseng leruo la go le utswitse go tshwana le motho a ka ba nna kwa lekaisane kampo ko toropong Ga go ise go tlhake gore a mme dikeledi tsa balemirui ba di tla wela hatshe ga le hela, gone thuso ya bone e tla tswa kae? Mme le ha go le jalo, Bogosi jone bo tsweletse ka go rotloetsa morahe gore o ka nna wa tswelela pele ka go itogela maano a go itirela diamaleng le mororo go na le dilalome tse di tlang di ba tsenya bohutsana nna ka re ba ba nne le le bopelokgale ba itshoke go tla siama dilo tse ke tsa dilo tse dingwe se sa feleng sa tlhola jaanong di kry-a jalo ke re ke ba ke ke re ba seka ba ba feleletsa ba ineetse ba sa tlhola ba rua ka gonne ga o le motho o sena kgomo kampo o sena nku ga re go tsaya ka setso sa rona gore a re ga o motho ke rialo ke re nna ke ke ba ema nokeng gore ba seka ba ba lapa go rua Balemirui ba ne ba phatlalala e le ha ba ya go lala ka ntho madi a tshologa ha leruo le dijalo tsa bone tsone di tsweletse ke go jewa ke ba ba sa di huhulelang. Potso mo ditlhaloganyong tsa bone ke gore a ba na le tshepo, tumelo le tshologelo gore a go mongwe yo o tla tlang go ba phimolang dikeledi mo marameng a bone.